bušeletše ge o bala mmoledi kgaolo ya pele temana ya kgaolo ya boraro temana ya pele lentšu la modimo le re dilo ka moka di na le lebaka la tšona tšohle di na le nako yeo di e beetšego ke modimo botheletše lentšu la modimo le re dilo ka moka di na le lebaka la tšona ebile dilo tše ka moka tše di na le nako yeo modimo a e beilego ka mantšu a mangwe lentšu la modimo le le ka gore ruta gore dilo tše ka moka re di bonang mo lefaseng di hlaga di na le lebaka leo di swantse gore di hlage ka lona ebile di na le nako yeo di beetšego ke modimo ka mantšu a mangwe go ra gore a gona ntho e diragalang mo lefaseng ye e sa diragelegong ka lebaka la yona ebile e sa diregeleng ka nako ye e beilwego ke modimo se se re ruta ebile se re bula mahlo a gore a gona ntho e diragalang mo lefaseng ye surprise sa modimo ka baka la gore modimo ke yena a beile go nako ya gore di diragale ebile ke yena a di diretse gore di diragale ka nako ya maleba ka nako ya gona A go na ntho e diragalang Modimo a se a ba bja lebaka ebile a gona ntho e diragalang ebile Modimo a sa e tsebe goba ye surprise ya Modimo ka mantšu a mangwe whatever that is happening mo lefaseng le Modimo lentšu la gage le re di diragala ka lebaka la gona ebile le ka nako ye e beilego ke Modimo it doesn't matter gore ke ntho e botse goba ke ye mpe mara Modimo o beile nako ya gore di diragale ebile modimo o beile lebaka la di diragala ka lebaka la gona ka mantšwa mo motheletše ke le ka go tlhalosana ke le ka gore it doesn't matter gore na maemo a bophelo ke ya mafeng re ka no ba re sepela ka maemo a go fapana-fapana re ka no ba re experience mathata ka go fapana re ka no ba re experience lefase ka bophara dilo di diragala ka go fapana mara lentšu la modimo le re dilo tše Di diragala ka lebaka la gona ebile le ka nako ye e beetšwego ke Modimo. Se re fa antsha goba karabo go dilo tše di diragalang lefaseng ka bophara. Afrika Borwa e eme ka maoto ka baka la bolwetši bo kopana bo bo tlileng nakong ya bjale bo šoro bo e le goreng batho ka moka re ipotšiša dipotšišo motheeletšo rena bo tšwa kae na why bo tlhasela lefase ka tsela e makatšang mara e kwa gore Modimo o reng le tšwela Modimo re dilo di diragala ka lebaka la tšona. E re dilo ka moka di na le lebaka la tšona ebile e re tšohle di na le nako ye e beetšwego ke modimo ka mantšu a mangwe mo lefaseng le re phelang go lona go na le dilo tše modimo a di dumelelang go diragala ka nako ya gona e ka ba tše mpe e ka ba tše botse mara modimo o a di dumelela gore di phethagale di phetha toka ya nako ewe ka lebakanyana lana leuwe motheletše re ka no phela re ba batho ra phela ra dira dilo ebile re duma dilo ka mokgwa le gore di nyaka ka gona mara dilo di ya ka lebaka la gona ebile di beetswe ke modimo re phela metlheng ya bofelo mo e le gore ditiragalo tse tse dintšhi go ka bana lentšu la modimo bokeng ya kutollo ke ditiragalo tse dintšhi from chapter 12 eh, and eh, chapter 13 Ke mo e le goreng Bibele e leka go re hlathollela tša mehleng ya bofelo gore na go tlo diragalang go se dirageng go se dirageng. Maraka le Luka le Johana ba di hlalosa dilo tše le Matthew ba di hlalosa gore mehleng ya bofelo re tla bona go diragala. First Peter and Second Peter o leka go e hlalosa le yena Petro gore tla ke le botseng tša mehleng ya bofelo go tlo tla baporofeta ba maaka go tlo diragala se go diragala se go diragala se. Dilo tšeo ke tše di boletšwego ge di diragala ga re makale ka baka la di boletšwe gore di etla. Ge malwetši a etla hlasela lefase di boletšwe di etla. Ge go ntše go etla baporofeta ba maaka di boletšwe di etla. Ge re ntše go eba le ditšhišinyego tša lefase dilo tšeo di boletšwe di diragetše re di bone. A go na ntho e diragalang Modimo a se ke a ba a e dumelela mo lefaseng ebile a go na ntho e mmakatšang Modimo ge e diragala ka baka la Dilo tše di re ka moka di na le lebaka la tšona ene di be nako ye e beilwe ke Modimo gore di diragale ka nako yewe mo lefaseng le re phelang go lona. Modimo o dutše magodimong o lebeletše lefaseng dilo di a diragala batho re tlhaba sebata kgomo re re yo ebile re a mmitša modimo ka baka la re mmaketše a se setlwaedi gore re kopane le mathata mohuto moso mara modimo o dutše magodimong o lebeletše ka baka la gore dilo tše di na le lebaka la tšona di na le nako ye e bjetšwego ke modimo motšheletše ke mo tla kgona go ithuta le mathata o kopana le ona ka ra lapa o le mme o le ntate a di suppress modimo ka baka la gore modimo o tseba lebaka la rena why Ka'ng ka gare ga season e o swantše o experience tsela e so? Why ka gare ga season e o swantše o re go sepela go nyoge? Why ka gare ga season e o swantše o re go sepela go theogele? Lebaka keng na? Modimo o beile nako le lebaka la dilo tše gore di diragale. Ga gona motho ge Modimo a beile nako le lebaka a gona motho lefaseng wa ka kgonang go fetoša mayemo a Modimo a beilego. A gona motho legodimo lefase le ka tlase ga lefase wa ka tšhentšha ka setup ya modimo gore dilo di phethagale se segolo gore motho a dule tumelong a rapele a itsebe gore dilo tše di na le lebaka la tšona go na le dilo tše dingwe ge re bolela re re dilo tše le goreng ga di fetoge it's more like it's natural It's something that cannot be changed. Ke lo tšelo goreng di boletšwe ena ga di na go fetoga e re ke fa motlhala motheletše ge dintše bala lentšu la modimo ge re bala verse number two e re go na le nako ya go tswalwa go na le nako ya go hwa ntho it's natural it's been said by god himself modimo o e boletše ka molomo wa gagwe re tla gore botšeng motho wa tswala ebile motho wa feta Tiragalo kore ge motho a kgonne go tswala ebile o na le nako ya gore a tla fete mo lefaseng a hlokafale bibele re a hwe ka sepedi sa gešo re re a hlokafale goba a tloge a fete mo lefaseng jale lentšu la modimo le ra gore dilo tše ke dilo tša go se fetoge a di fetoše ke motho ge e se fela modimo yena ka bo yena a ka di fetoša. Motho wa belegwa, nothing will change that. Motho wa tlhokafala, nothing will change that. A gona sehlare goba se goba ramahlale wa ka fetošang tlhago ya gore motho wa belegwa ebile motho wa tlhokafala. Ba ka leka ba dira motho ka metšhini ba dira mara motho motho wa bopileng ke modimo wa ba le moya le bitsang a soul and a spirit ka gare ga gage o na le expiry date o a belegwa go ba le nako e le gore nako ya gage ya go feta ya fitlha a feta mo lefaseng lena a gona motho mo lefaseng goba legodimo even an angel ya ka changeang this setup because e re dilo tše di na le lebaka la gona ebile di na le di beetše nako ke modimo mo lefaseng modimo o setile nako ya gore motho a belegwe a seta le nako ya gore motho a tlhokafale ke ka baka le nako tša rena di tshwane motheletše bangwe ba tloga e sa le ele bangwe ba tloga gare bangwe ba tloga šetše e legala ba experience tše dilo tša bophelo modimo o setile nako according to ka mokgwa yena a nyakang ka gona se segolo ko re nna le wena a re nyake modimo wa setileng nako ye gore nako ya gona ge ye modimo a e setileng a dumetše maemo a fitlha e be gore re gaufi le yena monga ditaba monga bophelo go bohloko jwang ka go kopana le maemo ebile instate ya go ya go modimo wa nyaka gore a go bule mahlo but instead you cry and then wa blame le modimo rena why god Why Modimo o dumela mayemo a a etla ka gara bophelo ba ka? Why Modimo o dumela mayemo ma a tsena ka gara lapa la ka? Why Modimo o dumela mayemo a ebile a shikinya lapa la ka go nyaka go le thuba? Ke ka baka la re dilo tše di setilwe. Modimo o setile nako ya tšona le lebaka. The problem with us people ke gore rena batho re dira dilo ka mekgwa ya rena ge mayemo a fitlha re sena modimo wa go seta dilo wa tsebang mayemo le gore a ka go ntšha jwang rena batho ra ragaraga ka matla a rena go nyaka go tšwa goba go nyaka go lwa le mayemo mara nna ke re kwana ke re modimo o setile nako Se segolo ke gore a re beng kgauswi le Modimo wa go setanelo gore e be yena re fang the strategy to get out because ga a šala di dumelela o a tseba gore re ka di fenya mara di a di fenya rena batho ka baka la engena re gole le mong a bophelo re gole le mong a nako re gole le mong a go tseba yena Modimo ka sebele ga go le gole le yena There is no way you can conquer mara ba le hlogonolo ke batho ba ba batamela modimo ge ba le ka ra mathata ge ba ba phela le modimo ka dinako ka moka le ge maemo a e tla bophelo ba tseba gore ba tšhebela ka ke ka baka leo proverbs e bolela e re leina la morena ke sebo se se thata e re baloki ba tšhebela go lona gomme ba phološa mathata a bophelo a gona ngwaneso re ka se ke ra a tšhebela mara go na le mo re ka tšhebelang gona ge re kopana le mathata mathata a bophelo a gona le go ka leka wa ya kae wa ya kae o ka seke wa tšhaba it doesn't matter gore o motho wa low standard wa middle goba wa high standard mathata ga e tla tlela batho ka moka ka re phela ka lefaseng la mathata bolwetse ge bo e tla ga bokgethe motse ga bokgethe gore ka mo ba humile ka mo ke badidi ka mo ke ntlo upstairs ka mo ke mokhukhu ge mathata a etla a tsena ka ra lapa le lengwe le le leng go swana le lehu ngwanešu ge le etla ga le kgethe metse ga le kgethe ka baka la lehu ga le tšhabe mohumi lehu ga le tšhabe tšhelete lehu ga le tšhabe modiidi ga le tšhabe morapedi ga le tšhabeng ge le tsena ka ra lapa le a tsena ge le nako ke nako e fihlile se segolo gore motho ga a ithute go kgotlakana le modimo wa bophelo gore ka dilo tse di tla le hwetše e le gore o na le mo o ka tšhabela gona nna ke re gona ke re leina la morena ngwanešu ke selo se se thata baloki ba tšhabela go lona ge ba kopana le mathata ba tseba mo ba tšhabelang gona ge manyalo a nyaka go thubega ba tšhabela gona ge dilo tša bophelo di thoma di raragana ba tšhabela gona lebaka ke eng na ke ka baka la gore ba tseba gore dilo tše Modimo wa tseba nako le lebaka la gona rena batho re no phela ga re tsebe mara ke modimo fela wa be le nako ya gore na dilo tše di diragale ka nako mang se segolo ke gore tšhabela go yena monga tšohle ke yena mong a tsebang tšohle ke yena a tseba gore wa e kopana le mathata ke yena a tseba gore na wa e dilo tše di kopa di tla ka lapeng la gago ke yena a tseba gore na wa o experience mathata ke ena a kgonang go go efoša ka go ntšha ke ena be le maatla a go go ntšha ke ena be le di-formula le di-strategy ka moka tša go kgona go go efoša mara batho re tšhabela bathong ba bo rena batho re tšhabela go ba gore ba rena batho re tšhabela mo bathong and batho se ba tlo se dira ke gore ba tlo tšhaba le wena ba tlo re mogwera ba go tshwara ka letsogo ba re instate a re tšhabe ya ba gore a o tsebe gore o tšhabela mohlolo wa gago modimo gona modimo wa phela bana ba modimo ntho nka go botsang yana ke gore modimo wa rena ke modimo wa go dula lentšung la gage jeremia chapter one gore ga a bolela verse number twelve o re ke phafogetše go phethagatša lentšu laka go gore ke phafogetše gore lentšu la ka le phethagale o ka e bjaka mokgwa e bjaka gona ka mantšu a mangwe o ra re modimo o emetše fela go phethagatša sa se boletšeng na ka se phethagatša jwang na re fela rena re dula thetong ya gage ebile re dula lentšweng la gage re mo gopotša ka mehla le mabaka re modimo gape wena o sale wa re botša wa re tshepiša a nama re tatsithe ke nyaka motho wa bohuto wa go nkgopotša se ke leng ka se bolela a dumela modimo a kgona go phethagatša Ke ba phafogela go phetha lentšu la gage. O emetše fela batho ba ba kgonang go mmotša ba re, Modimo, gape wena o boletše, mmele wa ka o a lwala, ene wena o tshepišitše lentšung la gago gore ka ditshwa tša Jesu Kriste na re fodile moka. Modimo, gape ke kwa pain ka gare ga mmele wa ka. Modimo, a re, That's good. This is what I want. Ke ntho e ke e nyakang. a phafogela go phethagatša toka ya gage a emela batho ge ba lla ba complaine ba mo blame ka dilo tše di diragalang ka reka modimo a se motho a nyaka go blame modimo o nyaka motho wa go tla go yena ka tumelo tsa diswanetši la modimo lare it is impossible to please God without faith e re ga go kgonege gore motho a kgatlhe modimo ge e se ka tumelo e re mang le mang ya tlang go modimo a dumele gore modimo ke yena modimo wa phela ene modimo ke yena a re watang batho ba e le gore ba mo tshepile modimo ke yena wa fang batho tše botse ka baka la tumelo tša bona ge o dumela go modimo wa seke wa furafuretša ke mayemo wa seke wa dumela mayemo a go shifte tumelong ya gago wa re go mo tshepile wa mo tshepa ka pelo le ka go botega wa tšea pelo ga le modimo it doesn't matter gore economy yawa it doesn't matter gore ba re corona e fitlhile but now will never shift modimo ke modimo le ge maemo a fetoga you shall see the face of the lord o tla bona modimo a go direla dimaka o tla bona modimo a phethagatša go ya le ka toko motheletšena ke re kwana ke re a re ntšheng poifo ka ra dipelo tša rena re tsebe gore lentšu la modimo le re dilo tše di na le lebaka la tšona ene di sepela ka nako ye e be e lego ke modimo ye e le goreng e ka seke ya fetoga ye e le goreng ga gona motho wa ka e fetošang until modimo yena self a e fetoša se segolo ko rena a re duleng thapelong re rapela in one accord re rapela re botša modimo re modimo wena modimo wa go dira dilo wena modimo wa go hlola dilo wena modimo wa beileng the time ye tsebang ko wena modimo re a lla re a rapela re re modimo re bone re lebelele ka leitlho la botho aforika borwa e eme ka letšhogo ka baka la gore ba wetše ke ntho ke leru le leso modimo ge go le jale re re nna modimo re fa bohlale instead ya go lla re re wa modimo o dumelela malwetse a e tla ka monageng ya gabo rena batho ba dia jale Why Modimo o dumelela this thing e tle ka ra naga ya borena mola naga ya borena e le naga ya borapedi why Modimo o tše dilo tša ka kwa nageng ela wa di tliša ka keno no there is no time to blame God this is the time to seek the face of the Lord ke nako ya go tsoma sefatlhego sa Modimo re le maafrika borwa re nyaka go tseba rena Modimo re fe bohlale gore na ge go le jwale re diraini ka baka la rena batho re batho ga re tsebe mara Modimo wena wa tseba ge go le jwale ke eng ntho re ka e dirang ke eng mo re sentšeng mo re tlhokang go sokologa ke eng ntho e le goreng ya hloka gore re ka e dira modimo gore re bone re efogile mathata a bophelo mathata a lefasele ke ntho e motho mang le mang a swantšong a e dira go tsoma sefatlhego sa modimo go nyaka go tseba rena modimo o reng ka wena o le ka gara tsela yeo ge o wela ke leru le leso na modimo ge go le jwale ke eng ntho e ke e dirile goba ke eng ntho e swantšo gore ke e dire gore ke efoge se ke kopanang le sona Ke ka baka leo motho wa mohuta owe Lentšu la Modimo le kgonang go mo kgothatsa a kgothatsega. Ke mo o tla kgona go lemoga gore ka nnete baholofedi ba Morena Modimo o ba fa maatla a maswa. Na ge Bibele e bolela jwale e ra gore na e no ra gore ge o kopana le maemo goba mathata a bophelo goba tše boima tše di welang bophelo ba gago ba lapa la gago o kgona go lemoga gore A di go, a go, di go ro, o robega mmoko for nakwana, mara ka morago wa tlala mafolofolo. Mafolofolo wa tšea kae na? Ge o nyaka go tseba gore Modimo na mathata a e reng a tlile bophelong ba ka, Modimo o kgona go go fa bohlale, a go tulela dilo gore tsebe ngwana ka gore dilo tše di tsamaya ka tsela ye. Ngwana sa gago kore e thekge ka nna, nna mong a bophelo. Ke di dumelela gore di fihle ka ra bophelo ba gago. ka baka la gore di serve purpose ke di diragala gore di tle ka ra bophelo ba gago ka baka la gore di wisa somewhere ke ka baka leo paulos ga e bolela bokeng ya baroma chapter 8 verse 28 o re tla ke le botseng go dilo tšetše ka moka bana bešo di re iša go botse go ba ba ratang modimo ka baka le lengwe motho ge a rata modimo mathata a tla a bo wela godimo satane a celebrata le madimone mmušong wa lefifi ba bethe matsogo ba re re mo swere re mo topile a gona mo a ka yang gona ya ba re a ba tsebo gore modimo o di dumeletše gore di tle ke nako ya gona ye e betšego ke modimo lefaseng ba sa tsebo gore is a trap ya gore ba tla ba kgone go ba disposed ba sa tsebo gore satane satane o ka tla ka gore nako ngwe le ngwe ga a dira ntho batho ba matsogo wa thakgala a sa tsebe gore Go bana ba Modimo ntho tšeo ga di bereke. Modimo wa di dumelela for the setup gore a kgone go go phagamiša leemong le le bitseng. Modimo o dumelela maemo gore a tle ka ra lapa goba a tle ka ra bophelo goba mošomong wa gagwe a sa tsebe gore it's a setup go Modimo gore a kgone go go phagamiša go iše leemong le lengwe. Ngwana Modimo e re ko go botše dilo tše di a tla ka baka la ke nako ye Modimo a e beilego Ke lebaka la tšona because Modimo o a tseba gore na ka morago ga lebaka, ka morago ga nako o go iša kae. There are some of the things in our life tše e le gore God allows gore di tle ka ra bophelo di kgone go re iša mafolong a matala. Ke ka baka la Paulose ga e hlatsela o re, Bana bešo, se ke isleng ka se lemoga ke gore dilo tše ka moka tše di tlang ka gare maphelo a rena, it doesn't matter gore o morapedi, it doesn't matter gore o motho wa mohuta mang, Mayemo a bophelo a a tla ka gare bophelo, mara ga a tlile ga a tlele go dula, a tlela go re iša go go botse. Ke mo re yang gona. Ke re, Ka baka la'ng, ngwanešu? Ke re, Ke leka go go tlhalosetša gore o se ke be wa tšhoga ge o kopana le mayemo. O se ke be wa re ge o kopana le mayemo wa thothomela. Sa gago e thekge ka Morena. O re, Modimo o a tseba, ene Modimo gona mo a nkiša go gona. Batho ba bantši re a rapela, mara ge re kopana le mathata re thoma go tšhoga, ra boela morago. But this is not the time to go back. nna ke re gona ke re move forward tšwela pele ka leeto o etša tafita o tšwela pele ka leeto o sware o re ga gona mo ke yang gona le ge nka sepela molapong wa morithi wa lefu le ge nka sepela ngwaneso ka gare ga molapo wa morithi wa lefu ga ke boefe bobe ka baka la re ke a tseba gore morena o na le nna o sepela le nna o robala le nna o hlwa le nna gohle mo ke gona o gona o ntišitše ka mehlalo mabaka ge ke wela ke maru a maso a ke kgathale ke tsare modimo o gona ene modimo o sepela le nna ge batho ba mpe ba bang rejecta but i know gore modimo o gona o ntshwere ka letso gore ngwaneso a re ye pele mo ke yeng gona o se ke be wa ema ngwaneso ka baka la maemo o se ke be wa staka ka baka la mathata o kopana le ona ke transporto ya go iša mo wena o nyakang go ya gona modimo o gona ene modimo wa phela ke transporto ya go go tšea from one level to another modimo o šomiša maemo a bophelo go re betla gore re šale re phadima modimo o šomiša maemo a bophelo go go re šapana gore re šale gore re le bogale that is why motho ga a kopana le mathata motšhaba o se ka bo wa monyatša that is why ge motho a lla a ntše a ifase e le go botša mathata bophelo a tla go ruta go ikokobetša. Mathata a bophelo a tla go ruta thapelo yo sa nka o e rapela. Ge motho a le ka ra mathata mo tšhabe kudu o tsere motho o rapela kudu o dumela kudu o phuša kudu gore dilo di diragale ka ra bophelo ba gage. That is why when you see your brother a le fase a kopane le mayemo a le depressed and oppressed Never despise that person because you don't know any secret walla o khuna mo re modimo ke ka ra mayemo ke nyako tšwa ke ka baka le o seka ba wa nyatša motho wa maemo fase always honor each and every person in spite ya gore na o ka ra maemo mohuta makana you don't know their secret ga o tsona ke ba le sephiri le morena ba le makulutu wa botšang modimo wena you are lucky because you are in a comfort zone go ba rapela no tša five minutes a re modimo ke ka baka le o mponang ke kana bokgone ke nama loba ke nama bane amen Mara you don't know the secret. Gore there are people ba lore they are pushing and praying for things to happen in their lives. Ke ka bakala motšheletše ke re gona kere ga mathata a bophelo a etla modimo wa dumelela gore a fitlhe ka ra maphelo a rena a re betla re sele re phadiba re le bogale ntho nngwe le nngwe motheeletše ka e fitlha ka ra bophelo e go ruta gore o thoma go nyaka sefatlhego sa modimo o nyaka gore modimo nna ke lapišitše ke go yema ka tsela ye ke nyaka go fetoga o thoma go tsoma modimo ka tsela o ka nyakang ka yona wa setša di-scripta wa bala pebele wa rapela wa ikona dijo wa nyaka modimo a re modimo ke nna yo ke lapisitše ke maemo o tla bona motho wa gona ga ya go tšwa o tšwa a phadima ka baka la gore thapelo e tla go betla thapelo e tla go betla e tla go šapana kore e tla go dira gore o be gabotse thapelo e tla go betla ngwana ešo go tsoma mmušo wa modimo wa go bonolo mara o e tšwa o tšwa o phadima batho ba ba ba mmakala rena ke ono la re mo tseba gona modimo o tla go direla dimaka ngwana ešo se segolo kare o sekebe wa kgaotša go rapela. ge o kopana le maemo rapela le go le ka re comfort zone nna ke re gona kere o seke wa kgaotša continue to pray continue to seek the face of the lord nyaka modimo nyaka o tseba nna modimo ge ke goge go le jona nna ke swantše ke direng wa dešo nna re ko botse go na le dilo tše dingwe tše le goreng more specially o le motswadi na i pray gore go le motswadi Modimo go file responsibility e nngwe kgolo kore that's the time o le gore swantse gore o rapele bana ba gago o rapele lapa la gago o tsome modimo ka tsela e makatšang le bana ba gage bantši ba etswa tseleng ba ya kgakala mare ya ba gore wena you are busy praying for them so that even when they meet some other challenges of life they know where to run to ba tseba gore papa goba mama nthutile gore ge re kopana le maemo ka mo gae ka more seba modimo ya phelago ba tseba mo ba tšhabelang gona it doesn't matter na ba dirang but they know gore source ya ka ra lapa la gešo ke modimo nna ke re gona kere ruta bana ba gago gore ba tsebe gore ge re kopana le mayemo modimo ke morege jesu ke moregena ge ba ntse ba sepela bayemo ba yang gona ka baka la gore bana ke bana o ka no se ba kgone wa se ba thibi mara ba fe modimo o re modimo bana ba ka ba sa ya maithabišong gana mo ba yang gona ba boloke o no makala ba efoga one day they will remember ba re mama o ile a nthuta ntho e ntate o ile a nthuta ntho e a mpotsa re ka mo lapelele ge re kopana le je re tšhabela go modimo o ba ruta the foundation ya ka ra lapa gore bana ba ka ka mo re tshepile modimo nna le ba lapa la ka re tla tlhankela morena Ene nthoe e bohlokwa kudu. Motheeletši, ga e sa le nako ya go boifa, ga e sa le nako ya gore ge re kopana le mathata ra tšhaba, ga e sa le nako ya gore ge re kopana le dilo ra lla, ga e sa le nako ya gore dilo ge di riregela ra tšhoga ra ipotšiša na gore Modimo a di dumelela. Batho ba bangwe they tend to think gore ge ba kopana le le le mathata gore modimo ba lahlile ge ba kopana le malwetši le tše ba kopana le tšone gore a re modimo ga a sa na nako le nagone no yeo ke voice from the devil a gona nthowe lentšu la modimo le re even le go phela o ntse o rapela o tshepa modimo you still gonna meet the challenges of life lentšu la modimo go lebala bokeng yana ya mmoledi e tloga tlhalosa gabotse gore dilo tše ka moka tše chapter 5 from uh, verse, uh, chapter 9 i think e re dilo tše ka moka di di tlhagela batho go tshwana e re ga gona ntho e ntshwa e tlhagelang motho dilo ka moka di re tlhagela the same ka baka la gore re phela ka tlase ga letšatši e re ke e nyaka motheletše ke go balela yona mmoledi if ke gopola gabotse ke chapter five or chapter nine e di dilo tše ka moka di diragala go swana go batho ka moka mo lefaseng ke tla e humana ya Moledi chapter 9 from verse number 2 e re ke le fela ka ge ka moka ba tlhegelwa ke tše di swanago moloki le yo kgopo yo a dirago tše botse le yo a dirago bobe mohlweki le sego mohlweki moišasehlabelo le yo a sa išego sehlabelo se se hlagelwago moloki le modiradibe se a mo hlagela wa go ikana o tlhagelwa se se hlagelwago wa go seka wa go šia go ikana motheletši dilo tše di re tlhagela go tshwana lefaseng le re phelang go lona re phela lefase le lore re experienca dilo tša go tshwana e re ke fa motlhala motheletše o morapedi wa rapela you are unemployed go na le motho wa modiradibeloe le gore le yena o unemployed o e le goreng a na nako le modimo o direla ja boithatelo le a tshwana re no tshwana re dira re tlhagela ke tsa go tshwana this world e re offera the same thing e re fa dilo tša go tshwana o opa ke tlhogo o le morapedi le motho wa mongwe e le goreng a tsebe le thapelo le tatešo mo godimo tlhogo e sa le morama the same headache ye go opang e sa le the same headache ye opa motho wa mongwe e re dilo tše di re tlhagela go tshwana mara go na le phapano tafita ke ra pauloso re ga e bolela o re tla ke le botšeng Mmoledi o le boditše a re dilo tše di re hlagela go swana. Ee, ke nnete, mara nna e re ke le botšeng. E re dilo tše go ba ba ratago Modimo di ba išago go botse. A re ga bolela go eh, eh, Romans, eh, Roma chapter 8 verse number 37 a re tla ke le botšeng go dilo tše ka moka tše E re rena re šetše re fentše moka ka yo a re ratilego. Re ka no ba re hlakela ke tša go swana le batho ba lefase, mara phapano ke gore rena re na le wo a re fenyetšang ge re kopana le tšona, re na le wo a re lwelang ge re hlagela ke dilo, re na le wo a re thušago ge re wela ka gara meleko le mathata. Re no wela fela, batho ba lefase. Ee, dilo di a kwa, re kopana le tšona, re kopana le diheteke, re kopana le malwetši le mathata a go tshwana le di-unemployment le tšana tše re tla ba re kopana le tšona. Mara phapano ke e tee, ke gore rena re na le molwedi, motho wa re reng ge re kopana le tšona ra tšhabela gona, gomme a re phološa. Ke Jesu Kriste. re ka no ba re kopana le mathata a go swana mara a re hlole go swana ka rena ga re tlholele re na le mofenyetši re na le motlholedi re na le molwedi re na le mošireletši re na le tše ka moka modimo ke yena re na le mohumotši ge re lla re na le tše ka moka motheeletši o gona morena o rena re tšhabelang go yena mara ba lefase ba lwa le yena ka difeisi ba leka go ka itwela mara ba feletša e le gore it's over ka maphelo a bona go na le batho ba bantši ka kgale ba elwa dintwa ba fenywa ka baka la gore ba lwa dilo ka bo bona go na le dilo tse dingwe ngwana šuke tša semoya o ka seke wa di kgona ka senama mara o gona modimo wa moya lentšu la modimo le reng na le re morena ke moya mo a dulang gona ke moo go ba go le khunologo ke mo go ba go le khutšo ke mo go ba le phomolo ke mo go ba le phodišo mo Modimo a dulago gona ke kae na mmele ya rena ke tempele ya moya o halalelang ke mo Modimo a swantšwe a dule gona e re ge Modimo a tsena a dula e re go ba le phomolo o hwetša o tshwentše ke tsa lefase o lla ba go robile pelo o hwetša e le gore ka nnete o tlogetše ke molekane wa gago o hwetša e le gore ba go kubile mošomong a o tse gore o fe bana ba lapa la gago eng o hwetša e le gore o rathagane dilo di tlhakatlhakane O be o iphiletša lefase di go robile. A go sa ne motho wa go tšea serious. Lentšu la Modimo le reng, Morena ke Moya. Immediately o mo mema ka gara bophelo, o a theoga, a tsena ka gara bophelo bjale ka Moya. A hwetša dilo di raragane, di šarakane, a thoma go di bea ka order. Ba thoma go bona o phuthologa, o thoma go ba motho. Ba thoma go go hlompha bjale ka motho. Ba be ba go nyetša, ba thoma go bona something new about your life. That is why ba re, Paulose le a e bolela bukeng ya Bakorente, o re, Go jwale bana bešo, ga motho a le go kreste e ba sebopo se seswa ba mo tseba ka tša kgale mara ga ba tsebo gore ka re ga bophelo ka ra moya wa kgale o hwile gomme wa tswetseng ko moswa ga a phira batho ba sa mo lebelela ba re wo re ya mo tseba gore o ile a ya toronkong a katile ke sekata gone goba o ile a ya toronkong a bolaile motho goba a utswitše goba ke seropere goba ke motlhomo whatever yo ka e bolelang ka yona ba sa go lebelela physically ba pala ba šupa mediro ya gago ya kgale ga ba tsebe gore yone new person o hwetše go kreste kreste a go tsoša jale ka motho wo motšha a go lebalela sa ba di gopola gore kana o ile wa di dira batho re tla no fela re go lebela re gopola ebile re go batamela re go fa timing but they don't know gore you are a new creature e re go jwale ge motho a le go kriste e ba sebopiwa se seswa dilo tšela tša gale di a feta tše di thomang ke tše diswa o thoma a new journey le morena jesu ba go tseba o le motho wa gore ka disonta go tlhogana o di ya diwoshene mara ba thoma go bona ka disonta go thoma go apara gabotse o tšea handbag ya gago lokela bibele o re nna bjale ke ya kerekeng ke motho wa moswa wa kreste owe ba go thoma gare ga beke o le motho wa masebo gore o tsoga e tla ba sa le o yema ka terata mara ba makala matšatši a makhelone ba go gola ba mamakhiwe gape ke go swere ke ditaba tla okwe ba makala go etša o swere pebele gore tla ke ke ditaba tša mohutama nako go swere ditaba tša go feta tšo ntshwaretseng tsona ne o tseba gore o ile go ba le monna sefapano wa kgona go tšhetšha bophelo ba motho na ba re nama ke nako go tseboloso go diregang ka wena they don't know gore you met christ and now you are a new person ke motho o motšha oo wa leng go kreste e diragala fela ge o ka ikana wa mo memakara bophelo ba gago a ka go fetoša le wena a ka go fetoša le wena Ngwanešu, Jesu Kriste o a fetoša. A o fetoše ke kereke, a o fetoše ke moruti, o fetoša ke Jesu. It doesn't matter the church you attend. O ka no ba tsena kereke e kgolo e le goreng batho ba e respecta. O ka no ba tsena kereke e le gore moruti gona ba re o rera gampe goba o dira metlholo e megolo. Mara it doesn't matter the miracle. the fact ya gore ka re atmosphere yo a gore gore wa bona se segolo kore ikane o tsebe gore jesu kriste ke yena morena ga a tsena ka ra bophelo ba motho ke yena a dirang diphetogo o ka no tsena kerekeng ye kuti mara wa sebe kuti ka baka la re it's not the church that will make you good ke morena jesu a reng ga a tsena ka ra bophelo ba motho a mo fetoša motho a thoma ba motho mo wa lokileng a ra lokafatša ke mediro ya rena ga ra lokafatša ke dikereke tse di re tsenang re lokafaditše ka jesu rata lentšu la modimo le re re ba loki ka jesu rena ga re kgone go itokafatša ka baka la re ditswetšwe ka sebe mara jesu ga a thoma a tsene ka re bophelo ba motho motho wa fetoga a thoma go ba moloki modimo ga ra ya mo lebelela bona ngwana wa gago ya kgethotšeng ka madi a re jale go like this is my dear child ke ngwana wa ka wa kgethotšeng ka madi a lebala le dilo ka moka tšeo e leng wa di dira ke toka nthoue ngwanešu nna ke re gona ke re morena jesu kriste wa go mema dilo tše ke di bolelang ngwanešu ka seke wa di experiencer until o kopana le yena re lapišitše ko go compromise goba batho ba go pretenda nna ke go botša ka jesu ke re tla ko go botše jesu wa fetoša jesu a ka go fa nto nngwe le nngwe o e tlhokang ka re bophelo ba gago o hloka khutšo o a lla bošego le mosegare o gona modimo wa khutšo batho ba ka no go humotša fo nakwana mara e ba tloga o tlo no šala o lla mara modimo gona e le gore a ka go impracea go ya go ile a di ka go beile lefele a go impracee gore a go phathakgetse bošego le mosegare a di ka go humotša ke modimo wa go se re tlogele o di ka le gona ka metlha le mabaka batho re ba le wena nakong nyana mara ka moragonyana re sepela wa no šala bothata bo sa no tšwela pele bo go rweši bo go apere godimo ga tlhogo mara modimo ke bolelang ka yena ko e le goreng o impressa go ya go ile o di ka a le gona le ngwaneše gomola ke gona ke na le wena o di ka le gona go gomoša go konkuretša le ngwanaka o seke bo wa tshwenyega i'm here i know what you are going through but i'm here don't, don't think gore i'm not there i'm here ke gona ke tla go gomotsa ka metlha le mabaka o kwa khutšo ka ra moya o lla bošego le mosegare mara wa thoma go phola ba makala o etswa ka ra motse o smile mara ba tseba mathata a bophelo ba gago ba ipotša na why motho a thoma go energize o a tseba gore wetse ke leru le leso mara o thakgetše bothata ke eng na they don't know o re gona Modimo wa go go beya sefubeng sa gage wa go go gomotšha ka mehla le mabaka ke Jesu Kriste ka sebele ngwanešu o ka re bolla everyday o galla ka baka la ntho e ileng ya go tlhagela bophelong ba gago mara nna ke re wena kere o seke be wa tšhabela go batho tšhabela go morena o gona modimo wa ka go embracang o gona modimo wa ka go gomotšang o e le goreng bošego go robala o gona mosegare go sepela o gona ga go latlhe ga go tlogele o dikalo gona o tseba se o sepelang ka ra sona ga e tla o tšela o tla ka go nyaka go phetšha mo go be le mašoba ka ra pelo ya gago go robaroba gane o tšwela phetšhaphetšha ka ra moya ga gago go kgegile dilo di senyegile batho ba go tlhakatlhakantšitše wa tšwela phetšhaphetšha wa thoma go bonala o le motho mo different wa ba lebala ka dilo tše dintšeng tša go tlhakala wa re go gopola ka tšona wa smile instead ya go lla wa re nkile ka tšwa kua ba re mamtlha ke a leboga ka baka la re modimo ntše re mo a nkiša fa ke ka baka la baopedi mang ba re gore tšego a re bjama re tloša madiša kua ke eng na ke maemo a bophelo ge jesu kriste a go elevator in some stages ke ge modimo a go ntšha ka ra maemo a go sepetša ka ra di-stage tša bophelo wa makala o smile mara go sena nto o ka smilang ka yona ba go botšiša banna kgale wa o ne o di ka o thekgetše mare re tseba mathata gago wa re nna tla ke le botšeng o gona modimo ba go nkhomotša ka ra bophelo baka ba rona o mona re a tseba gore modimo le rena re a mo rata mara why wa re lotla ke lebotse o gona modimo wa go mphomola modimo ke modimo wa tlheng le pelo yaka o ka gare ga bophelo baka o nkhomotša ka metlha lebaka le mabaka batho le lekile mara le paletšo mara o gona modimo o ka ba ba botša ka yena re modimo wa kgona ke ka baka la re o tla ba mo experience tše ka ra bophelo ba gago ngwane šwi nako yaka ya go bolela taba tše fedile na ke re gona ke re gona mo leng gona ke ile go rapela le wena re bolela ka modimo wa go kgona re bolela ka mofenya re bolela ka modimo wa go hlolela modimo e le goreng o tseba dinako le mabaka a dilo gore di phethagale o e le goreng ge re lela go yena wa rekwa ena a kgona go kitimišetša gore araba ke modimo e le goreng ge re mo goelela re mo goelela ka emergency call ya go bitša leina la morena jesu ke ka baka le le reng re tla le bitša leina le gomme matolo ka moka a khunama Ge o no thoma o mo menšena, o go attenda ka išwa go lebaka keng? Na ke leina la emergency le le gore ge le, ge re le bitša legodimo le a ema, la nyaka go kwa gore na somebody is calling this name. A re nyake go bona na bothata ke eng. E ka ba e le gore wa re tumiša wa wela ka gare ga leru. Na ba thoma go go attenda within a, a second or a milliseconds. Modimo o a šetše a fihlile a nyaka go bona na ngwanaka bothata ke eng. Ke leina la ka godimo ga maina ka moka. a se leina la batho ke leina le le Morena Jesu a le filweng le le filweng ka borena gore le buše legodimong le lefase le ka tlase ga lefase le go le bitša even le dilo tše re reng ga di phele di kgona go kwa gore go bitšwa leina la ka godimo ga maina ka moka ke ile rapela le batho theeletše gona molong gona o mametše o theeleditše wa kwa gore molaetša o rerilwe ke rata go rapela le wena gona mono gona motheeletše o re morena jesu ke a mo nyaka mathobela lo tšo di bolelang ke kgale ke sepela ka ra maemo mare ke ya kwa gore ke a tlholega ke lekile go lwa le dilo ka mokgwa nna nka kgonang ka gona mare ke ya bona gore ke a palelwa motheeletše modimo gona a ka go fa bophelo o le gona gore mathobela o boletše le bophelo baka Mphe Morena Jesu o bolelang ka yena, ke a mo hloka. Mohlomong ke kgale o ekwa melaetša e rerwa bara o a kwara pelong ya gago, o hloka Modimo, o hloka Jesu a ka tsena ka gara bophelo ba gago. Gona molong gona nna ke re gona ke re phagamiša matsogo a gago, ke ile rapela le wena ke thapelo ya ye re šetse re e tlwaetše mara re ko botse sekwaba wa e tlwaela ka baka la re e bohlokwa ke yone le re dira e bula mojako wa pelo ya gago jesu a kgona go tsena a dula le wena o ka se a ka se ka tsena o swang ka momema modimo wa rena se modimo wa legodi wa tsenang ka ra ngwako wa motho wa se ya memiwa ngwako wa gago e le go mmele wa gago o swantse mo mmema gore jesu tsena ka ra bophelo baka yena o eme mojako o re ke eme mojako wa pelo wa gago ke a kokota ge wena o ka se bule a ka se tsene satane nto a e dirang ke gore yena ke legodu ga e tla o tlela go utswa go fetšetša le go bolaya ntwa e dirang kore wa pray kono makala dilo tse dingwe di thoma go dira ka bophelo ba wa putsana a sanka ka dimema mara di a diragala why is because ke mmereko wa gago owe ga a tsena ga a kokoti wa phušula a tsena o tsena ka mejako e ka moka mo a ka kgonang go processa bophelo ba gagwe mara jesu kreste gore nna ke eme mojako ke a kokota i cannot enter until wena o tumela ke tsena ka garapelo ya gago nka se ke ka tsena until wena o re come come in ke ka baka leo ngwanešu ke ratang go rapela le wena thapelo ya ke thapelo ya go mo dumelela gore a tsene ka ra bophelo ba gago molaetše go rera ke morana jesu gore ke ya kokotsa ngwanešu bula pelo ya gago ke kgone go tsena se segolo gore wena bula pelo o re jesu tsena ka ra bophelo baka ga tsene kgona go dula le wena tlhole wena lalala le wena ke morana jesu ka sebele ke no rapela le batho ba ba reng re rata go mo dumelela a tsena ka ra dipelo tša rena mathobela rapela le rena re ya mo nyaka tšesogo ga a tsene re ya mo hloka ka gale re phela re tlaišega dilo di re fetile di-opportunity di fetile re lemogile gore mo re leng gona we are being delayed because we have missed that opportunity but nna ke re gone o gona modimo wa second chance Malgabe o ka mo tšea bophelo ba ba fetoga. Ge ke bolela ka go fetoga ga ke bolele o ka gore o tla huma ngwanešu. No, ke bolela ka gore o gona Modimo a tseba ditlhoko tša pelo ya gago. A ka go fa bophelo, wa thoma go tšhentšha. Wena o makala o sa šome mara o phela ka khutšo. Wa makala o hloka mošomo a go fa mošomo. Ke dilo tše dintši o tla go fa go ya le ka ditlhoko tša pelo ya gago. Go tseba yena ntho e kgolo ke gore mo mmeme ka gare bophelo ba gago. Ke ile go rapela. Phagamiša matsogo a mo leng gona o ntšhele morago ka thapelo e re, Morena Jesu, ke kwele lentšu la gago ke a le amogela ka ra bophelo baka morena jesu ke a go amogela jwale ka morena le mophološi wa bophelo baka go tloga le kgolo le ngwala leina laka bukeng ya bophelo o le phumule ka ra buka ya lefu ke phološitšwe ke ngwana wa modimo ka jesu kriste gae ke le godimong amen